ndamuka some few hours ago ndiri kuona pasocial media okay so this is what happens with this page papage pana pane maadministrators six maadministrators six vanenge varipo so most of the times tinoshedula maposts most of the times tinoposta instantly most of the times when im free ndinouya ndoposta ndega handiti because handina time yekuswera ndiri pasocial media my personal assistant who is based in zimbabwe most of the times is always on the page achinyora so ndiri kuti ah rega ndimbodongorerawo pasocial media ndione zviri kuitika ndiri kuona yowe yowe yowe yowe inga mm, eh, munin'ina wangu ari kutaurwa inga mai titi vari kutukwa and things like that pabuda zvinhu zvakawanda so ini ndine background information yandiinayo yekuti ndashamisika kuti why are things coming out like this

so this is what is what happened some few some few days ago here ka kuti last week pane maawards akaitwa here ez wat wat wat maawards akaendwa nana mai titi namai titi natyra vakaenda kumaawards ikoko handiti vari kumaawards ikoko mai mutsvango i think she was there ini ndakatozoita zvekungoonawo pasocial media but eh, mai mutsvango was there kumaawards uku mai mutsvangwa said kuna kuna Tyra ndiri kutaura ndakanyanyorerekera kuna Tyra funa imwe information but kuna Feli ndichakubata futi so mai Mutsvangwa vakati girls ndoda kukuonai ndoda kukuonai musi wakati wamukati muuye kuoffice handiti so usually this is what happens with madam boss if madam boss is engaged with any company with any organization or anyone we deliberate on our whatsapp group kuti what is it all about we try we kind of sort of um, kuprepare meeting iyaya yeah. so as madam boss team we sit down tikati a ah, mai muchangu vada kuona tyra what could be the issue what could be the issue yavari kumudeedzera ini ndobva ndatoti ndobva ndatoti kuna fani fani next time usaende kumaawards ari associated nezanu p f or ari organized nezanu p f because

ndokwaakanzi ndoda kukuonai so vana vakagadzirira kuenda kana ndichiti vana i mean my titi and tyra because tyra netimu yake we then concluded kuti okay because of the award yako yako kana maybe they want to publicize and to, con to congratulate you in some way or anyhow so we deliberated and said okay um, can you can you can you can, can you attend and go handiti mai titi nataira havana kuenda kunoripota kuna mai mutsvangwa mai mutsvangwa vakadeedza vana kuti huyai ndikuonei right fast forward on the day mai mutsvangwa um, taira namai titi vaenda kufunction kunoona mai mutsvangwa vakasvika kune maartist akawanda vakasvika kune maartist akawanda kuthis kuthis function handiti kwakuna bus stop comic pastor anga ariko odho akaita left nesome some, some many artist vanga variko according to maminutes andakapuwa nafani i followed through procedure yese yemeeting yakaitika but because handina time i'm just going to address the issue that has really hurt me chinhu chanyandindibhowa ndo chandiri kuadressa vana vakasvika kumeeting kuya kuya its not like kuti mai titi and tyra vakafonera mai mutsvangwa kuti tinoda kukuonai no mai mutsvangwa vakadeedza vana kuti huyai kuoffice and to, the, to their surprise vakatosvika kune vanhu vakawanda so according to funwell funwell then said ah, i felt like chi i felt like kuti it's fine pane vanhu vakawanda it's an open chi it's, it's an open meeting right this is why ndiri kublema mai mutsvangwa because mai mutsvangwa you were supposed to come in and clarify my issues kunoku i know kuti muchati he muri busy muri chii but this thing has been going on for a long time and it should stop amai muchangwa muri munhu wemukadzi and things like that ndichaadresa nyaya yakayamaikuna mai muchangwa ndichaadresa zvamadam boss ndichaadresa zvamaititi ndichaadresa what happened up until now then ndoenda because iwill be off social media ndinozoita social media later on during the day right guys regai ndikuudzei zanupf kunyanyanyanya mai mutsvangwa ndimi uri kushandiswa imimi you are part of the, the, you are part of the team anyway vanhu ava they try kushandisa vanhu indirectly zvinoda munhu ane maziso neane nzeve kuti azvione kuti this call yandiri kudeedzerwa iyi kana kuti this meeting yandiri kudeedzerwa iyi its not good for me but its actually to use me so this is how the meeting went according to the maminutes andakaverenga akanyorwa nafani mai mutsvangwa vakatanga kutaura kuti maartists ngatishandei tese muzimbabwe our president is doing quite a lot of things president vedu vaita zvinhu zvakawanda munyika zvekuti vanhu havasi kuzviziva saka itai maskits ngatishandei tese kuspreader the positive the gospel of the positive which the president apparently is doing in the country mai mutsvangwa vakati ngati vakainvita maartist kuti ngatishandei tese um, president vari kuita zvinhu zvecovid president vari kudai so maroads ari kugadzirwa ngatidai so ngatidai so tichiita zvinhu saka imimi ngatishandei tese so according to what i saw and what i also clarified mai mutsvangwa wanted to use kutova kuta, wanted to create a, an official platform yekuti madam boss maititi and other artists who were there vapushe the zanu p f agenda so after she clarified all those issues vakataura vakataura then it was time pakabva pasvika time yekunzi imi maartist chitauraiwo zvenyu imi maartist chitauraiwo isusu tataura but imi muchitauraiwo andidi vanessa tairana kupusa we all make mistakes but mai mutsvangwa imimi makashandisa vana so taira ndiye akatanga kutaura according to manoti andakapuwa taira ndiye akatanga kutaura taira akataura akataura maconcerns ake akawanda the issue yakataura ndeyezimra nde tai rakataura izimura because as we speak right now we're trying to create to, to sort out file rezimura zimura yakaaska taira kubhadhara tax but some of the computations avo they were wrong so we needed clarification on zimra and the accountant is working on that vaitaura kuti taira wakaenda kuaustralia ticket rako ndere mari and things like that vachida kumutexa on zvinhu zviri untaxable

so tyra explained point yake zviri clear zvikapedza so inini what im thinking is mai mutsvangwa after maona kuti this is what has happened you were supposed to come and clarify actually kuti no tisisaida kushandisa vana ava zanu p f vana ava vanoenda kumameetings avanodeedzwa not because vanoda but vanotya because at the end of the day vanhu vanenge vachingotya kuti izanp f minista vandideidza ndinenge azoramba ndikati se but to be honest guys ngatitaura nechokwadi vanhu havatye zanp f here vanhu havatye maministers here and things like that right secondly the second point mai titi i think mavanzwa vachitaura kuti taira anotaura chinyenyeredza but regai nditi dyo handiti mai titi vakabva vataura zvavakataura zveevidence zvese zvezvi i don't need to repeat because we all heard what she said right but inini i'm also blaming blaming uh, my muchangwa on that one as well in as much as ndichauya zocomment about what i think about my titis comment but my muchangwa you are also wrong because kana tichitaura mameetings emubodroom you don't discuss people we discuss goals we discuss objectives we discuss zvinhu zviri kufanirwa kuita at the end of the day but imimi makamuregerera felistas achitaura achiti evidence achizoda muchinyora nyora muchinyora nyora what were you writing mai mutsvangwa what makes you um, what makes you and evidence different what makes you and felistas different because mainyora mainyora zvinhu zvekuita sei mainyora zvinhu zviri kutaurwa kunzi evidence ati zvakati zvakati zvakati what i know is that when you are chairing the meeting you control the order of the the meeting. My Muchangwa, you were you, you, you were wrong there because you were actually supposed to cut Felistas because imi mai Muchangwa maiziva kuti mune media mune vanhu vedaily news mune vanhu veherald mune vanhu mune majournalist akasiyana siyana right handitika so minister imimi mai Muchangwa, you were adjudicating or you were chairing the meeting you were supposed to control that handiti The other downfall yenyu mai Mutsvangwa ndeyekuti Daily News is anti government. Daily News is anti Zanu PF, is anti Zanu PF. And vanga varimo. This is actually a um, um, a video yakaku expose hai imimi handiti kuti imimi hamuna nguva yekutaura zvinhu zviri productive vakabuditsa panhu pari unproductive vakasiburitsa panhu pari unproductive vakasiya zvinhu zviri important zvamakataura mumeeting it was a private meeting but vakasiya bva vabuditsa zviri bad even imimi mai mutsvango kunzi munogara kutaura kutaura makuhwa muchiudzwa kuti evidence akadai evidence akadai evidence akadai i think makapererwa ipapo sa sa sa sa imi mama mai mai mutsvangwa makapererwa because mama akutolareta zvekutaura because imimi maida kuti vana vashandise nezanup f makataura kuti pushai maagenda apresident vanopusha maagenda epresident vanopuhwa mari here nezanup f tyra doesn't get money from zanup f i don't know about feli but tyra doesn't get money from zanup f mai titi vasati vataura zvavakataura vakataura zvinhu mai mutsvangwa and imi mai mutsvangwa kana muchida kundiprove wrong buritsai zvinhu zvakataura mai titi zvese from speech yamai titi kusvika kwekupedzisira mai titi vakapopota vakati we are not going to allow that to happen because imimi as zanupf you are not doing anything vana vakataura vakati they use their phones they use their cameras they use zvinhu zvavo zvega imimi hamuna chamuri kuita ende vakakuvhunzai kuti so how do we come in how do we come in muzanu p f kusenza imimi vakataura kuti izvezvi zvitauya kuno kutakageza takachena fuel chaiya tashandisa hamuna maawadzi amunongotipa munongotipa awadzi zvimaaward there is nothing vana vakataura zvakawanda vakati tiri kudawo mari dzekutanga mabhizinesi vana vakataura kuti maroads vana vakataura zvinhu zvakawanda but majournalist enyu mamedia akasarudza kutora zvinhu zvobva vakanda ndobva vasiya saka mumeeting menyu conclusively vana indirectly vakakuratidzai kuti they are not happy because you are just sitting there makagara vana vakakupai maexamples ana cast coventry vaiswima vachiita sei they were supported but yezvino izvi vana vari kuita maskits vana kuita madramas kana ndichiti vana handisi kureva kuti maiti tina madam boss ndikureva everyone kuti vana in the art sector they are doing a lot imi muzanupf makanyarara all of a sudden mongonyuka mongoti president vari kuita zvinhu zvine musoro all of a sudden mongomuka mongoti president eh, taurai kuti president vari kuita zvakati yet hatisi kuzviona zvinhu zvachona so at the end of the day vana vanongouya vachiuya mukutyira vachikudii and also it was mentioned meeting imomo kuti izvezvi zanp inonzi chi zbc zbc ichabuda ichinzi minista monica mutsvangwa vadai so pongobuda wa pongobuda kapicture munoziva mabuditsiro avanoita yekuti e, eh, picture inongobuda patv kapicture kongobuda patv zvotoenda votonzi zvoni votonzi zvoni hee zanu p f inonzi mai mutsvango vaita something nemaartist which is wrong mai mutsvango muri munhu wemukadzi imimi don't and muri munhu wemukadzi muri munhu akura and youhave been a politician for a long time don't use vana ava vana ava kaa vaka theyhave started working vari on their own they started working muupenyu hwavo vari vega musipo and all of a sudden why do you want to be pushed namadam boss why do you want to be pushed na comic pastor why do you want to pushed nemumwe munhu imimi zampf you have tarnished your own brand mega maakuda kutsvaga kuti muuyise vana ava mukati the last time i saw eh, anonzi ani musikana uya yaimbo wemustudio uya achivhiringidza achingomhanyisa mhanyisa zvinhu achite se munoshandisa vanhu which is wrong right ndaakukomenta ii time yangu iri kufamba ndakucomenta on my titi for me personally i was not happy kunzwa evidence achitaurwa kunzi evidence anetsa vanhu and things like that if i remember correctly with, um, mafew incidents andinoona field ichiitika musocial media vanhu pasocial media vanotukana vanhu pasocial media vanotukana evidence anotaura zvinhu mumwe munhu wotaura zvinhu vamwe vanhu wodaira vamwe vanhu wodaira so i think personally it was wrong to mention kuti chihera anetsa vanhu and things like that for me personally i felt like uh, it's either kudheerera munhu kana kuti kushandisa kana kuti kushandisa kushandisa nunzi chii kushandisa the weakest link here or something i don't know handiti because if i remember correctly madays maititi pavaibuda vachiti taira azoita hure taira azodai taira azodai so i personally inini madays why i wasn't very active on social media ndaisatoziva kuti what's happening vanhu vaitozoya voti ko pane munhu azotuka azodai so panozodai so kusvika ndakuziva maititi kusvika ndakuziva taira kusvika ndakuziva kuti they are friends and friendship yavo yacho nayo pavaifaita i personally i went to i personally went kumapurisa ku ndikanoreporta nyaya yedefamation i remember four times ndichienda kumapurisa kuzrp ku, ku, ku, ndikaenda kucharge office kunoreporta kuti can you manage this zviri kuitika

i don't remember any single day whereby uh, zrp yakazouya kwandiri kuti nyaya yazodaison i tried following up on nyaya iyoyo kusvika nyaya yapera kusvika tazozvisiya then fast forward thereis an, an organization iri kuna fourth street inonzi zimbabwe cyber bullying trust or something like that i went there so many times i went there so many times kucyber bullying anti inonzi anti cyber bullying zimbabwe trust iri kudhuze nekuna fourth kuna fifth kuna seventh that area ikoko ndakaenda kakawanda and every time pandaienda ndichinoripota zvainzi number one zvainzi munhu ari kudhila nekesi yako haapo munhu ari kudhila nekesi yako abuda munhu ari kudhila nekesi yako akabuda basa akabuda basa munhu ari kudhila nekesi kusvika ndaneta so inini which, which brings this point yekuti if evidence is very wrong handiti if, if evidence is very wrong to that stand yekuti makuda kumucrucifya kumushandisa kuti ndiye ngaitwe example i think it's, it's wrong it will be wrong because isusu vamwe takaenda kakawanda kunoreporta about cyber bullying takaenda kakawanda and nothing happened why at the end of the day do you want um, why at the end of the day do you want evidence to be crucified yet vanhu vanochinjana mashoko musocial media vanhu vanochinjana mashoko vachitaura vachitaura zvavanoda so i don't think it's clear mai muchango was supposed to actually cut felistas but vakamuregerera vakamuregerera vakamuregerera achitaura kusvika ataura nezvinhu achirasika handingamuti ari wrong because mumafungiro ake marwadzirwo ake aanoita nezvaanoita i do I, have nothing to say my titi do say this or don't say this it's about how she is feeling and how she is affected by what things happen but chandaramba ndechekuti mai mutsvangwa imimi munobva madropa munosiya media ichi because mai mutsvangwa mune power munosiya media ichingotaura zvainoda but hamuchauya kuzotaura futi kuti aiwa vana vachi mm, vana ava ndini ndakavadeedza handiti ka so at the end of the day um, at the end of the day it's, it's, um, it's bad ende nezuro eh, nezuro um, pandatiraya kubata vanhu vekuofisi kwamai mutsvangwa zvanzi takadeedza evidence takamukoshena taka kuti evidence usadaro and things like that but uh, i think its unfair kuti vadaro kuna evidence kana zviri zvo vanofanira kutoadressa munhu wese anobhula vanhu pasocial media achidi achikanganisa zita revanhu because maakuda kushandisa evidence vanhu vakawanda vanoita zvinhu pasocial media vachitaura e eh, nezvi mukaenda kutwitter uko vanhu vanenge vachitaura zvavanoda vachidi why do you want to single evidence at the end of the day as if ndiye atanga kuzviita nhasi handiti ka then that brings me to evidence evidence i think if youare watching this life i think watoonawo kuti you know vanhu vanogona kukuita example and things like that its unfortunate kuti at the end of the day iwewe ndiwo wakuda kushandiswa kunzi wazodai wazodai wazodai yet vanhu vanongoita zvavanoita but evidence iwewe kana uchiitawo malive ako ita uchisefa uchi because at the end of the day ka um, at the end of the day vanhu vanoku vanhu vanoku vanokuti ita zvakati ita zvakati taura zvakati ita zvakati ita zvakati handiti ka e, ita zvakati ita zvakati ita zvakati uchiita but at the end of the day unogona kutargetwa uri one woshaya kuti woshaya kuti chii chiri kuitika handiti evidence let me eh, give you an example yenyaya yangu evidence pane paakambouya achitaura kuti dr mtisi vadzingwa va, va nemunigeria vazodai vazodai vazodai va that issue wakaiwa wakanzwa nyaya iyoyo but wanzwa nyaya iyoyo you didn't even evidence ndakanga ndambotaura newe kumashure uko you didn't even come back to me to say ku dr mtisi ndiri kunzwa nyaya iyakati yakati yakaita sei saka paunozoenda palive uchitaura unenge une masaidzi ese like zvinoita queen uya uya anotaura kuti eh, anoisa speaker apa vanhu vachiteerera vachinzwa you know saka iwewe kuti ungwari kana wataura kuti dr mtisi vakadai so vakanowira pane blambi yanhingi vakazoda its wrong because i also have got a business i've got people that i do business with i've got family i've got relatives i've got associates vandinoita saka iwewe kuti saka iwewe kuti ungwari kana wa iwewo kuti ungori kana wangoti ndingaita zvakati at the end of the day kana pakuitwa mainvestigations especially kune nyika dzine system dzinoshanda handiti ka vanonyatsotarisa kuti where who is the source woonekwa iwo evidence ndiwe the source of information it's not right kuti uzotanga kutaura kuti ah ndakapiwa nemaghost account ndakapiwa ndakazodai so ndakazonzwawo unenge wakufanira kuzvimirira in the courts of law handiti your authenticity i think there should be a way of you getting information true information zvakafanana nenyaya yagreatmore yagreatmore anzi greatmore greatman greatmore whatever akabuda munewspaper then the newspaper yabudisa sandimeo yabuditsa handiti ka newspaper yabuditsa ndo the source of information iwewe ukazotaura guwa it doesn't affect you because warinzwa fune rimwe source pane kuti ungoerekana wamuka woti

ah munhu wandiri kutaura izvi ko kana zvinhu zvichi zviri zvekunyepa what if akakomita suicide are you happy kuzoita look after my children are you able to look after my children so i think at the end of the day unofanirwa kutsvaga a proper way yekunyatsoita makuhwa ako um, ekuita makuhwa ako zvakanaka such that panotaura zvinhu zvakadai zita rako harizobuda and also kuinvolva vana its very sensitive kutaura vana inini mukataura inini mukatuka inini its fine but mukatuka vana vangu mukatuma kuti baba vacho mukatuka vamwe vanhu i don't think its right kuti vanhu muzodii muzodaro so at the end of the day i think profession yako yemakuhwa yes iite but ita ine way yekuti haizokuisa paproblem right now iye zvino izvi wabuda uchinzi eh, evidence azodai so watiitwa threat we don't know I'm, i'm not praying Uh, for something chiri bad kuti chiitike kwauri but anyone can take advantage of this situation pane mwe munhu anogona kuteka advantage kuti ho oh, evidence aexpose ainzi akareporterwa akadai so let me go and attack uh, evidence unozoziva sei how are you going to distinguish kuti uyu ndiye akazoita izvi uyu ndiye akazoita izvi i think ipapo pari pari hapasi necessary handiti then ndozouya kuna madam boss madam boss um, my sister ndambotaura newe kuseri ndisati ndauya pano palive ndataura newe kakawanda and ndakuudza kuti you let me down pakubvuma kuenda ndakakuudza kuti zvinhu zvezanup f siyana nazvo but i don't know kuti sometimes tinozoitika kuti chii but its wrong sometimes learn to stand on your own learn, learn to stand on your own like i always tell you kuti um, you are not crucified that's why in the courts of law you are allowed to say i don't want to say something i don't want to comment and things like that you should be able to be able to, to say kuti ah zviri kutaura mumeeting munomuka handisi kuzvida simuka I questioned Tyra kuti Tyra paitaura zvinhu izvi why didn't you leave wakadii kusimuka uchibuda wanga wakaroverwa pachair here kuti gara because clearly you could see kuti meeting iyi ndeyekuti vanhu vaite sei ndeyekunzi vanhu vapushe the agenda yezanup f why did you remain seated zvimwe zvandataura ndataura zvakawanda but Tyra ndamutsiura ndikati wakuti letter down at the end of the day people will look at me kuti ah but dok makadi kuadvisa but inini am not always there natairaka remember like izvi nezvi ndichipedza panapa ndiri kumhanya kubasa ndotoenda kubasa day rese rinoswera ndisipo ndisingazivi kuti what's happening at the end of the day pandinouya damage inenge yatoitwa kudhara and at the end of the day ndinozopesera ndakunzi hore zvakadai so ende ndini ndinopesera ndakunyora maemails ndi ndinopedzisira ndakugara because at the end of the day hapana pakuti success yataira i'm part of that downfall yataira i'm part of that because munin'ina wangu she is family so at the end of the day kaazviite so taira ndamuudza kuti taira in as much as muchitamba namaititi it doesn't mean kuti you have to do everything that she does you have to do i've told taira that if maititi is saying something that you feel kuti andizvide you are not obliged kutaura uri munhu mukuru you're an independent person and hatidi kuramba tichitaura tichi tyra unoenda kuchikoro if it means kuti tyra you need to you need to enroll kuenda kuchikoro it's better utiinvest tizoti gore rino iri tyra ari kunyora grade 5 tyra ari kunyora grade 7 tyra ari kunyora form 2 achienda because at the end of the day vanhu vanoti vanhu vanotange uri kuva letter down i've told taira izvozvo kuti you know what zvanyanyisa but in conclusion zanu p f zanu p f zanu p f i want to conclude And I want to conclude by coming back to you Zanu PF. Zanu PF siyai nyaya yekuti munodeedza maartists moti huyai muite magala, muya muite magala. Imaartists achina makapusa munobvumire chii kuenda? Why do you go there? siyai zanu pf brand renyu riri bad you tarnished your, your, your brand for 41 years muchitadza kudeliver munyika you are failing to deliver zvinhu zvachona zvamuri kuti president vari kuita zvipi zviri kuitwa zvachona so at the end of the day munopedzisira makuinvolva vana votukwa taira na, na, na, taira nemamwe maartist let me talk nataira mwana wamai vangu ndiye the, the easiest person wandingataure zita rake taira at the end of the day anogona kungoti ndadeedzwa nezanup f ndadeedzwa napresident ndadeedzwa Be, not because mukati memuka ari kuda but anenge achitya how many people vanotya vangani vanhu vanoita zvinhu vachitya vanhu vanenge vachitya kutotya chaiko chaiko handiti vanhu vanenge vachitotya kuti ii manje ndikaramba ndozonzwa isoo ii ndikazoita zvakadai so ndinoramba saka imimi zanup f imimi you want to capture everyone ill give you a typical example of what used to happen inini ai ndakaita three seasons kuzbc ndiri presenter ndakapedzisira ndagive up ndakapedzisira ndakapedzisira ndasiya zvinhu zviri kuzbc because it was my passion kuti ah, i want to take my i want to take myself my program in fact ndakareleasa bhuku rangu ndareleasa bhuku rangu ndakati i want to take it on tv handiti ka ndiri kutv ikoko unoita episode yako wotsvaga maguest ako anouya achinyatsotaura achibvarura nyaya zvinhu zvinoenda kucommissioning department commissioning department vanogara vari seven kudai so voona program zvonzi apa bvisai apa bvisai apa bvisai ini ndinenge ndabhadhara editor editor anenge atoedita program iri boy ichinyatsobuda zvakanaka but zbc has been captured zbc has been captured by zanu p f saka nothing that happens pazbc chinojustifiya zvinhu zvinenge zvichiitika so they want to come on social media as well to control vana vana vari kushandisa foni dzavo vana vari kushandisa data ravo vana vari kushandisa zvinhu zvavo saka inini am saying mai mutsvangwa imimi buditsai buditsai iri vhidhiyo yemeeting ye, ye, ye, ye yenyu kubva ichitanga kusvika kwokupedzisira ingoisai payoutube vanhu vazvionere vanhu vanzwe zvakataura felistas yezvino izvi yes amenshena evidence but felistas akakubvunzai maquestions imimi makamutadza kumupindura mai mutsvangwa i saw the minutes felistas akakubvunzai maquestions mukatadza kumupindura felistas akataura kati the next thing tichabuda pasocial media izvozvi tichitukwa because munenge mabuda muri kutishandisa haana here kudaro haana here kudaro but iye zvino izvi because maonoti vana vakaramba kuitiswa vana vakaramba kuitiswa imimi maakumhanya maakuregedza vanhu venyu and at the end of the day and at the end of the day imimi sorry pane vanhu vari kundifonera imbomirai kundifonera because sometimes it's not good you know what guys i may be wrong i'm, I, I, I'm not perfect hold on hello all right i'm coming just now i'm coming just now okay ndakutsvagwa handiti so at the end of the day at the end of the day mai mutsvangwa itai zvinhu zvenyu zvezanup f you have captured uh, eh, zbc you have captured vanhu vese maakuda kucapture mapublic figures which is wrong siyai vana vaite zvinhu zvavari kuita siyai vana vaite comedy yavo siyai vana vazviitire maskits avo vachiposta nekuda kwenhamo chinoita kuti vanzi vakanzi nauyu uya utishandire vajamba inyaya yenhamo yekuti zvinhu zvinenge zvichiita sei zvinhu zvinenge zvichivanetsa handiti vanenge vachimhanya because they want money they've got children to feed they've got families to look after vanhu vanorwarirwa vanhu vanoita sei so it's very bad and also right now there is field yekuti kune chamisa chete chete there's few dear mdc there's few dear zanu pf and you want to bring confusion all this kuti vanhu vashaye focus and at the end of the day because tiri ma unfocused youth hatina zvekuita tinoswera tiri pasocial tichimhanya and as a result you are, you, you, you, are, you, you are navigating and you know twisting concentration yedu muchitiisira zvinhu zvisina basa saka at the end of the day mai mutsvangwa imi muri munhu mukuru muri munhu wechikadzi siyanai nevana shandai nezbc yenyu ikoko shandai neherald yenyu ikoko shandai nemapapers enyu siyanai nevana vana vari kutya kukurambirai because mune, mune, mune zvamunoita vanhu its bad zanupf your failures hapana agenda inopushwa nemasocialites hapana agenda ino yezanupf ino, inopushwa nemasocialites imimi pushai makacapture zbc shandisai zbc to push your own agenda makacapture ma the herald shandisai herald yenyu iyoyo social media siirai vana vaite zvavanoda ezvino izvi mwana aku vanhu vakuswera vachiatakwa vachitukwa mamuri kupi if chihera if chihera is wrong torai munhu wese including vanhu vanokuatarirai kutwitter why are you singling out chihera kuti chihera muchitonyora manotsi mainyora manotsi kuti maifanira kutokata maititi kuti you know what um, um, um, you know what um, maititi let's cut saka inini this is um, this is what i've said and the guts to come and say the only confidence yandinayo yekuuya ndichitaura is because i'm not in zimbabwe otherwise dai ndiri kusiri kuzimbabwe ndisiri kutombotaura zvandiri kutaura zvi but because vanhu tinenge tichikutyai muchityisa but we are tired people are tired stop uh, playing kuti nge vanhu vari kuita zviri right imi murimi maita kuti vana vaite se vana vave vulnerable its bad zanu pf siyanai nevana siyanai nemayouth endai uko munoita zvinhu zvenyu endai munoita zvinhu there was a day randakanyora comment inini papeji raamai munangagwa mai munangagwa aitaura zvimwe zvinhu ndobva ndazvicritiziza two minutes ndakanga ndafonerwa ini ndikanzi kurumidza bvisai bvisai post yenyu iyoyo yechichi its bad zvamunoita vanhu vezanu pf its bad siyai vanhu vataure freedom speech siyai vanhu vataure siyai vanhu vataure zvavanoda siyai vanhu vataure zvavanoda its bad but chihera chihera inini um, um, in as much as chihera achitaura zvakaipa pamusoro pevanhu but i stand with chihera chihera should not be crucified chihera should not be punished vanhu vakawanda vakataura zvavanoda vakatukana pasocial media but at the end of the day you should not take one person muchimuti ndiye akaita zvakaipa ende mwana wamai vangu inini taira ndataura naye kuseri ende ndicharamba ndichitaura naye but ndiri kuchallenger zanu p f namai mutsvanga ofisi yavo ngavaise payoutube recording yeevent yese meeting yese yakaitwa ngavaise payoutube vanhu vaone vasangotore kachi vasangotore kakapati one vobva vakakanda apa vosiya vana ene zvivakanyara kuti zii vakarara mumajakuzi kumba kwavo vari kudzirwa vari kuita sei but ezvine izvi two people vari kucrashwa even mama artist anga aripo the aid their views vakataura mapoints akanaka but makanyarara hamusi kuvaprotecta muri kunyarara muri kutuka zvakuita vange maititi nataira vakaenda kunoripota chihera imi muri makadeedza vana ende kana muchideedza vana vape agenda kuti the agenda of the meeting is this this this this this zvopera so at the end of the day siyai vanhu vataure zvavanoda munhu anoda mdc ngaende kumdc munhu anoda eh, inonzi chi ccc ngaende kucc munhu anoda zanupf ngazi siyai kushandisa vanhu kuti lets put agenda yapresident president hapana agenda president vakatobuda mari mwe zuro vachitaura kuti he hanzi mari ndakamboda kubvunza kuti iri kupi hanzi ndikazonzwa kuti aiwa rega ndisabvunza ndaa ndiripo he actually jokes about masensitive issues the people of zimbabwe are dying nenzara vana muzvikoro muzvipatara there are so many things there are so many issues to be, to be, to, to be done in zimbabwe but muri kuda kushandisa vana kuti henzi hee chakati chakati people's choice awards ill be shocked to know kuti kuti ivo mai muchango vakambovhotera taira here havana but its these, these funds vakaita kuti madam boss namai titi vasvike pavari its these people and its uh, the very people who are suffering nenzara muzimbabwe handiti so at the end of the day i don't think its right kuti mudaro you guys ndakufonerwa i have to go but um, taira ndamisa patit i don't i well i don't i don't see kuti ndomisa patit sei because ivo vari kutargeta vanhu its bad ndo zvatiri kuramba izvozvo if taira uchina kana achiurayiwa tira kuzviona because its bad taira aramba kukomenda ndamupopotera kuti taira why did you sit in the meeting dei wakaona kuti hazvisi kuita wakadii wakabuda